Hosana Ministry hmangin online thawngṭha a ngaitu hna tuzaan a zaan hnihnak Khrih Vailam Thawngṭha thluachuah nan dihlak cungah um ko seh. Pathian nih hi bantukin caanṭha a kan pekmi hi a sunglawi ngaingai i man a neimi zong a si lai tiah ruahchannak ka nei Pathian sinah thla ka cam hna lai. Hallelujah a thianghlim kan daw biktu Jehovah kan Pa vawlei ser hlan in misual kan sai na rak tiam lam cangmi Khrih vailam a kong aa tinhnak tuzaan ah na bia hmangin ruahnolhnak caanṭha kan hmuh i kan i lawm tuk hi online thawngṭha ngaitu vialte cungah Khrih vailam nangmah na hmual hrimhrim nih an nunnak ah hrawh a herhmi le ṭheh a herhmi vialte a hrawh a ṭheh i a thar in dirh ṭhan a herhmi vialte zong dirh ṭhan a si khawhnak hnga ding caah na kuthianghlim chungah kan hman laimi caan sunglawi bik hna hi a thar i chanh ṭhan in Jesuh min in thla kan cam kan Pa Pathian. Amen. Tutan ah thawngṭha kan i hrawm dingmi tlangtar zahan ah kan ngeih bantuk khan Khrih vailam timi a si i hi thawngṭha kan i hrawmmi hi zahan zan ah kan tlangtar nih hram a bunhnak Baibal cacang kan ngaih cang i Vailamtahnak i Khrih a thihnak kong hi a tlau lio lengmangmi hna caah pakpalawng bia asiloah hruh bia a si lioah khamh lio lengmangmi hna kannih caah cun Pathian ṭhawnnak hmual, kan nunnak chung i sualnak nih hmun le hma vialte a rak lak cangmi Kanmah nih ṭhinh kan duh i i remh kan duh zongah kan remh khawh ti lomi nunnak kha hrawh i a thar in nunnak thar a kan serpiak khotu cu Pathian ṭhawnnak hmual Khrih vailam i langhtermi cu a si. Cu kong he pehtlai in tuzan caan ah hin a thar in ruahnolnak kan van nei lai i Cu misual hna kan lungthin chung i kanmah tein kan i remh khawh lomi le zeitikhmanh in kan thlen khawh lomi a kan thlenpiak khotu Khrih vailam i Pathian ṭhawnnak hi Zeiti set in dah Cathiang nih hin a rak cawnpiak timi hi tuchan ah a thar in kan van zoh lai i Baibal ca hmun hnih ah a thar in ka rel lai i hi Baibal ka rel laimi hi ṭha te i rak ngai dingin Khrih min in kan sawm hna i a voi khatnak i ka rel dingmi Baibal cu Kuatkhatnak kawr in ṭhiamṭhiam dal hnih caang khatnak in ka van rel thluahmah lai i caang sarih tiang ka rel lai i ṭha tein rak ngai law. U le nau hna, Pathian hngalhnak bia phuang dingin nan sin i ka ratah khan biachim thiam le fimthiamnak he ka ra lo. Zeitintiah Jesuh Khrih le khenhchih a sinak kong dah ti lo cu nan lakah zeihmanh hngalh ka tim lo. Thazaang der le ṭihphan bu he ther thluahmah in nan lakah ka um kha nan hngalh. Cun ka biachim le ka phungchimnak ah minung fimnak bia he tei timhnak a si bal lo. Nan zumhnak kha minung fimnak ah si loin Pathian ṭhawnnak ah a si nakhnga thlarau le ṭhawnnak tu in langhter a si. Asinain puitling a simi hna sinah cun fimnak bia zong kan chim tawn. Asinain hi vawlei fimnak bia hi a si lo. Zeihmanh lo i a cang hngami Hi vawlei biaceihtu hna fimnak bia zong a si lo. Asinain Pathian biathli fimnak kha kan chim tawn. Aa thupmi fimnak kan sunparnak ding ah Pathian nih vawlei ser hlan in A rak ka ruah cangmi kha cucu hi vawlei biaceihtu hna nih an rak hngal lo. Rak hngal hna seh law sunparnak bawi kha an khenh chih hnga lo. Ka relchanmi ka van nolh lai cang sarihnak. Asinain Pathian biathli fimnak kha kan chim tawn. Aa thupmi fimnak Kan sunparnak dingah Pathian nih vawlei ser hlan in a rak ruah cangmi kha ti si. Hika zawn ah hin Paul nih Korin zumtu hna sinah an khua le an ram a va kal lio i a chimmi dah a si ti a van langhter ṭhan i cuka ah cun nan sin i ka rat ah khan fimnak bia ka hmang lo biachim thiam zong kaa tim lo nan lai ka um lio ah khan Khrih vailamtahnak i khenhchih a sinak dah ti lo cu zei hmanh hngalh ka tim lo Biakam Thar Baibal an rak ṭialnak holh a neitu Grik mi hna khualipi pahnihnak Korin khua ah Paul thawngṭha chim i a rak um lioah hin zeidang kong a chim bal lo i Khrih vailam i khenhchih a sinak dah ti lo cu. Lai Baibal thiang ah cun zeihmanh ruah le khah ka tim bal lo te. Cucaah cun tuzan caan ah hin Paul timi pa nih cu Korin khua i thawngṭha a rak chimmi hi zeiset dah a si tiah cun Khrih vailam i khenhchih a sinak thawngṭha ka si. Cucaah cun nihin ah hin ṭha tein kan ruah ṭhan a herhmi thil pakhat ka hmuhmi cu Mirang holh kan hmang i nihin ah evangelist tiah kan hman i a si Biakam Thar ah hin evangelist biafang hi voi thum a lang. Atu i ka lehmi Bible ah hin ka let duh hrimhrim lo evangelist ti bakin a hmun thum te ah ka chiah. Evangelist timi cu thawng tha chimtu tinak si. Thawngṭha a chimtu evangelist nih zei thawngṭha dah a chim lai ti ahcun Khrih vailamtahnak thawngṭha hi a chim dingmi cu a si. Nihin kan ram hna in ruat ruat u law evangelist ai timi hna tampi nih hin Khrih vailam tahnak thawngṭha si lomi hi tam deuh kan chim hlah maw tiah a caancaan ah ka ruah tawn. Kei zong hi ka tlin ruangah si lo na herh ruangah CEF timi Chin Evangelical Fellowship ah director hi kumkua rong ka ṭuan. Thawngṭha chimtu tampi kan sawm hna. an thawngṭha siami ka ngai tawn cheukhat thawngṭha ahcun Khrih vailam tahnak ai tel bak lomi thawngṭha hna a ngai ngai ti ahcun tu zan ah hin ṭha ten rak ngai pan vailam tahnak ai tel lomi thawngṭha hi thawngṭha si loin biaṭha a si. Thawngṭha si loin biaṭha hi chim khawh a si. Nihin ah kan ram ah vawleicung ah hin evangelist thawngṭha chim tuai timi nih hin thawngṭha chim loin biaṭha na kan chim sual maw? Thawngṭha timi cu kharih vailam ah a hram ai bunh i cuka ah cun a kal i cuka ah cun a dong. Cucaah tuzan caan ah hin kan van zo ṭhan dingmi a zan hnihnak ah Khrih vailam timi hi zei set dah a rak si zeidah ai tin timi kongah kan relmi Baibal nih a van fiantermi kha ka van rel ṭhan hmanh lai. Asinain Pathian biathli fimnak kha kan chim tawn. Aa thupmi fimnak kan sunparnak dingah Pathian nih vawlei a ser hlan inn a rak timh ciami kha a ti. Ruat tuah se tu zan ah hin Khrih vailam i misual nih khamhnak kan hmuhmi thawng ṭha hi mu vawlei ser hlan ah Pathian nih a timhmi fimnak tiah Cathiang nih a chim. Hihi khuaruahhar taktak si vawlei ser hlan ah ti cu van ruat hmanh u. Vawlei ser hlan ah cun minung zong kan um rih lo ti a fiang. Zeicah? Vawlei ser no Pathian nih vawlei ah lak in minung a ser. Cucah cun minung kan um hlan ah minung umnak ding vawlei hmanh a um hlan ah Pathian thinlung ah hin zeidah a rak um cang timi cu hi Baibal nih fel le fiang tein a kan chimmi cu khari vailamtahnak i misual nih Pathian ṭhawnnak a rak hmumi thawngṭha a si. Cucu kan rel rih Baibal ah Paul nih aa thupmi fimnak ti hmanh ah biafang a hman. Zeiruang dah aa thupmi a rak ti? aa thuhmi timi cu khuazei dah aa thuh aa thuhnak zawn cu Pathian thinlung a si Pathian thinlung ah Khrih vailam i misual hna nih ṭhawnnak kan hmuh i kanmah te i kan nunzia kan i rem khawh lomi le kan i ṭhatter khawh ti lomi amah ṭhawnnak mang in kan nun a thlen i a thar in ser kan sinak khari vailamtahnak i pathian ṭhawnnak timi cu vawlei ser hlan ah khan pathian thinlung ah a rak thut cang khuaruahhar tak tak a si te Baibal ca pakhat in ka van rel ṭhan rih lai i kuatkhatnak Peter dal khat caang hleiriat in caang kul tiang ka rel lai i ṭha tein hi Pathian bia zong hi rak ngai ding in kan sawm hna. Nan pupa hna sinin nan comi San a tlai lomi nunnak chungin a rawk khomi sui le ngun men i tlanhmi nan si lo. Asinain tlin lonak le dothlak lonak a um lomi tufa thisen bantuk a sunglawimi Khrih thisen in tlanhmi nan si kha nan hngalh. hika sawn zong in ṭha ten ruat man u nan pupa hna sinin nan comi minung nih hin kan pupa sinin zeidah kan co kan comi cu san a tlai ti lomi nunnak a zeiti hmanh in kan i thlen khawh lomi sualnak lei ah a hoi pengmi ṭhatlonak lei a hoi pengmi van ruat hmanh u nihin kan ram hna hi ṭha tein ruat hmanh u kan lairam christian ram kan timi caan saupi kawl ralkap nih kan uk hi ralkap nih meithal nih meithal par kha kan mah lei ah a rak hoi tikah cun ahohmanh nih kan ṭih dih kan zia kan thuh dih Miṭha bantuk in kan um. Asinain cu meithal par kanmah lei i a hoihmi cu a sawhmi cu ai phai i atu ah hin democracy timi rim kan van nam tikah zeidah a lang? Meithal par ruangah kan rak thum i kan zia cu a chuak taktak i ruat tuah u chim zongah chim ngam lo dingmi ruah zongah ruah ngam lo dingmi kawlram ah dai le pine vialte lakah chin pine ah ei hmuarnak corruption a tam cem timi nai nan ruat bal maw kan zia do lang cu ralkap uk lio ah meithal par kan ṭih ruangah kan rak thuhmi kan zia kha atu hi a hong lang cia mami ṭihnung in kan ram a um cucu kan bible relmi ah nan pipu hna sin i nan comi ro san a tlai lomi nan nunnak chungin a sullam cu corruption in a khatmi nan nunnak kha a zeiti hmanh in nan mah tein nan i thlen khawh lomi nan nunnak kha tinak si cuka chungin a rawk khomi suilangun men in tlat nan si ṭung lo asinain tlinlonak le dotlak lonak zeihmanh a um lomi tufa thi bantuk a sunglawimi Khrih thisen in peitlanh nan si cu Ruat tuah. A rawk taktakmi minung nunnak serṭhannak ding le remṭhannak dingah vawlei serhlar ah Pathian nih a rak ruahmi Khrih vailamtahnak thisen a luangmi cu tuzan ah ni hi cakuat ah hin Peter nih a van chim tikah hin Hlanlio ah Rom nih ukmi vawlei ah sal hna cu market ah an tom zuar in an zuar. An rak i tlanh. An rak zuar ciami zong ha ahnu an va tlanh ṭhan. Cu an tlanhnak ah an hmanmi cu sui le ngun si. Mah cu cu Peter nih fiang tein a hngalh. Zeicah? Peter cu kan theih bantuk Jesuh a zulh hlan ah ngatlaih in a puai cawmmi si. Aga tlaihmi na cam arkar ah a zuar hrimhrim lai ti a fiang. An chungkhar nunnak. Cuka cun Peter nih market a kal lio ah minung nih a minung hawi an tom zuar in sazuar in an rak i zuar i an rak i tlanhmi kha a hmuh. Asinain Jesuh Khrih a van zulh hnuah cu rian cu ngol in Jesuh a van zulh hnuah a zulmi pa vailamtahnak ah an tahmi thisen a luangmi kha a van zoh tikah aw Rom nih a ukmi vawlei ah sal santlai lo hna an tlanhnak ah suilumu nan rak hman mu Kannih tlanhnak caah hmanmi cu a rawk khomi sui lungun a si ti lo. A sunglawimi Khrih thisen sunglawi in dahkaw hi a rawk cangmi kan nunnak i tlanh si cu timi a van chimmi nih a sunglawi ti ṭha tein ruat man. Biangaitu hna, nangmah na nunnak bak zong ka ruat. hi ka chim le keimah ka nunnak zong ka chim kai ruat ve zan ah toite tete ka khan kha hi khrih vai lam i pathian hmual nih roluk nunnak hi kan hnunglei kum som nga rak thleng ha se lo roluk hi vawlei cung zong um ti lai lo i a thlarau zong zong zalamit lo mi hel mai atu ai chuma go lai asin an zei ruang ah kan nunnak hi ai thlen kho je na ai thlen zei ni da thlen Hika kan rel bantukin a sunglawimi Khrih thisen sunglawi tak i tan ka sinak cu thongkhat le zakual le sawm ruk le pakua October thlan i leng zan ah cu thawng tha ka hnai lu tikah hin mu ka nunnak vialte hi a hlanh dih Hebrew dal ni cang hlei ni ah Pathian bia cu a nung i a ṭhawng. Vainam kam ni harang na har. Nunnak le thlarau, ruh le thlik tiangin hlang lakin a cheu khawh. Timi hi kan hnulei kum sawm nga i kan nunnak hi a tak i a phak tikah mah cu cu dah kho tu zan chan zongah hin Kei zan ah ka chim cang kha upat lei ka tlai. Zan ah leng chaw hna hi a nuam tuk lem lo tu lio pulrai he asinain hika pathian pek mi kan in le lo te le atu i ka dir nak hna hi Pathian nih a ka pekmi a rian ka ṭuannak ding hmun le hma caah ka thleidanmi hmun thengte ah an rak ka panh tikah aw a si Khrih vailamtahnak hi Pathian ṭhawnnak hmual hi chim a herh ko rih mu ti hi ka nunnak ah a lang caah tu zan zongah van chim ṭhan i kha ka rel mi kha cang hlei kua tiang a si atu cang kul nak van rel than lai tha in van ngai hman amah cu vawlei ser hlan in khau khi a rak si tak tak asinain hi ni manung bik hna ah hin nanmah ca langter a si hika zola cang kula amah cu ti mi kha Vailamtahnak ah a sunglawimi a thisen a luantertu Khrih chimnak a si i cu Khrih cu vawlei ser hlan in Pathian nih a rak khau khi cang. Khau khi biafang hna hi tu zan ah kan, kan theih. Mi nih bia an ka hal tawn. Baibal a khaukhih um maw? Um ee, a um bak. Asinain Pathian nih mi a khaukhihmi cu a hleikhun in a rian ṭuan dingah maw, a thawngṭha aupi dingah maw a khaukhih men ha in um. Asinain ani hi kham si se law, ani kham hi si lah se, timi Pathian nih a khaukhih bal lo. Ti hi ka aupi tawn. Zeicah Baibal nih fel le fiang tein a chimmi cu a zummi pauh ti si ko. Pauh timi cu thimmi a um lo tinak si. Cucaah cun hika zawn ah khaukhim le fang kan van ngei tikah hin Aho nih dah ahodah a khau khi zei tuah ding dah khau khi timi kha Pa Pathian nih Fapa Jesuh Khrih cu vawlei misual nangmah le keimah kan nunnak ai rawk cikcek cangmi a thar in ser ṭhannak ding le tlanhnak ding caah a khau khihmi si. ruat Cucu zeitik in dah rak hau khi Bible nih cun volei ser hlan in ti bak si. Tha ten ruat man. Tu zan ka relmi Bible chang pahnih hi chin sia lo. Avei khat la ka relmi zong ah khan Pathian biathli fimnak kan sunparnak ding caah Pathian nih vawlei ser hlan in a rak ruah ciami kha ti Korina pawl nih vawlei ser hlan ah Pathian nih a ruah ciami a ti atu ah Peter sakuat kan relmi a Peter nih cun vawlei ser hlan ah Khrih cu Pa Pathian nih misual nangmah le keimah kan nunnak ai rawk taktak cangmi a thar in ser ṭhan dingah a rak khau khihmi si ti si cucaah cun dawtmi unau biangaitu ṭha tein ruat tunah na ruah lai ka zum ruah ka tlak bakmi si Pathian nih khuaruahnak a kan pek thinlung a kan pek Pathian nih a kan pekmi khuaruahnak ding nih hin a ruah ding ah a tlak bikmi cu ai rawk ciami kan nunnak a thar in ser ṭhannak dingah Pa Pathian nih vawlei ser hlan ah Fapa Jesuh Khrih a rak khau khihmi si. Voihnih bak Bible ah vawlei ser hlan ah ti kan rel. Atu hi a voi thumnak pakhat te ka van rel than lai i Efesa dal khat chang li nak kha ka van rel lai. Hi Bible hi Lai Bible thiang in ka van rel lai i tha ten a be fang hirak ngai man vawlei a ser hlan in Pathian nih kannih cu Khrih chung i amah ta si dingin a kan thim cang. Cucaah a hmaiah a thiangmi le sawi awk a um lomi kan si awk si. A mak te. Pathian hmaiah hin mu a thiangmi le sawi awk um lomi siter hi Pathian nih a kan tinhmi si. Cu a kan timi kan si khawhnak ding caah amah Pathian lila nih zeidah a tuah? Vawlei a ser hlan in a ti ai. Ruat hmanh u. Khrih chung i amah ta si ding in Pathian nih kan thim. Ruat hmanh u ṭha tein. Tuzan caan hen Bible ka relmi biafang chinchiah dingmi cu vawlei serhlan in ti kan si di. Kan tlangtar Kharih vailamtahnak asiloah Mizo holh in cross thu a mirang holh a si zongah the message of the cross mai kan i ruah chu amah mi thil hi mu pathian nih vawlei a ser hlani a rak ruah ciami a rak timlamh ciami a si a ti cu Baibal caang pakhat te ka van rel ṭhan lai i cucu Efesa dal thum caang hlei khatnak Cucu zungzal a rak i tim ning tein kan Bawipa Jesuh Khrih ah a tlinter ti. Zungzal a rak i tinh ning tein Pa Pathian nih zungzal in a rak i tinmi cu Amah muikeng le amah lo in a sermi minung nunnak ai rawk ṭhanmi Satan tukforhnak le sual nawlngeihnak ruangah ai rawk cangmi minung nunnak a thar in rim ṭhannak ding kha Pathian nih zungzal in a rak i tinmi tiah Baibal nih a chim. Cu ca tuzan ah hin dawtmi u le nau hna, hi Baibal cacaang hmangin kan hmuhmi biatak cu hi si. Khrih vailamtahnak hi misual nih Pathian ṭhawnnak thilti khawhnak a hmuhmi hi Lila nih vawlei a ser hlan i a rak timhlamhmi vawlei ser hlan in ṭha te i a rak khanmi, a rak ruahmi a si ti kan hmuh. Ka philh khawh lomi ka van chim ta lai i Laimi kan pa a thi ciami kan u, U Hrang Nawl kha Bawipa dawtnak a hngal i a hung hrin ṭhan tik i thawngṭha a chim lio ah khan kaa lawm taktak i Laimi kan mifim pakhat nih thawngṭha a aupi cang ti kha ka thinlung a um i Cuticun voikhat cu thlantlang ah Ezi chan ah a thawngṭha chim kha ka rak ngai ve. I cu tan i a chimmi ka thinlung a ka a hlanh ngaimi pakhat aw ka ti ka siarem deuh lomi cu zeidah si ti ahcun Tutan i kan tlangtar Khrih vailamtahnak timi hi a chim tikah cuka a chimmi cu Khrih vailamtahnak hi accident thil a si ee a ti. Aw ziah kan pa nih nitin bia chim hnga aw ka ti. Asinain Vawlei tahnak ah mifim, mithiam, Laimi kan pa, MP zong a rak cu mi pakhat a si ti ka cu ka theihthiam. Sihmanhsehlaw cu karlak ah aw vawlei fimnak zong nih hin Pathian bia hngalh dih cu a fuai lo mu ka ti. Khrih vailamtahnak accident si. Accident timi sullam cu mirang holh a si. Ruahlopi a cang sualmi. Motorcar khi lamthlang ah a ril tik accident a si. Zeicahdah accident an ti? Motor ka mawngtu nih lamthlang le ril kha a tim hrimhrim lo. A duhmi zong si lo. Ai tinmi zong si lo. Asinain a duh na lo bu le ai tim lo bu in thil a cang sual ai. Duh lo bu le tim lo bu in a cang sualmi thil A mirang holh lila i accident timi cu kan ran fianter a si ahcun accidental event mirang nih an ti. Cucu ruahciami le timciami le duh ruangah a simi thil a si bak lomi kha a si. Cucu kan pa pakhat nih Khrih vailam tahnak hi aw Jesuh vailam an tahnak hi accident thil a si ti te. E, ka lung a ṭha lo ngai. a rau ngai cang nan ka philh bal lo zeicah tuzan a kan tangtar khi vailam ta ra hi cauk zong a ka rak tial cauk ka tial mi a rel mi nan um lai cuka nan hmuh lai cuka zong an ka chim Khrih vailamtahnak hi accident a si hrimhrim lo. Tuzarah Bible cacang hmun thum ah kan rel. Vawlei ser hlan ah, vawlei ser hlan ah, vawlei ser hlan ah voi thum a si. Cuka ah Pathian nih misual caah a ṭhabi in khua a rak ruah i khua a rak khanmi si. Timhciam ma ten Pathian nih a ruahmi si. Ri a ngei lomi a hngalhnak in ri a ngei lomi a fimnak hmangin Pathian nih a rak ruahmi cu Khrih vailam ta i misual nang le kei nih kan hmuhmi khamhnak cu khamhnak timi cu zeidah a si kan thih tikah kan thlarau zungzal ah mit lomi hell mei luat i van i kai na kan co kan ti si ahcun sual nawlngeihnak le sual ṭhawnnak sual thilti khawhnak kan nunnak chungah hi khamnak na in kan nun chung caah tinhmi si cu thil a si khawhnak dingah Jesuh Khrih vailam ah an tahmi hi a cang sualmi thil accident a si hrim hrim lo Pathian nih van le vawlei a ser hlan ah a rak timhlammi a si ti hi fel le fiang tein tuzan ah Bible ca hmun thum ah kan rel tete pathum kan nei thawngtha ka chimnak hi Pathian bia kan cawnnak ha mi nih an hal tawnmi bia pakhat hi kong kan cawn i kan ruah lio ah khuaruat deuhmi nih cun bia an rak ka hal an halmi cu zeidah a si tiah cun a siapa Cuti taktak a si ahcun Pathian nih hin Adam kha sual dingin a ser ko khi lo ee an ti. Zeicahtiah cun Adam a um hlan man ah pei a fapa Jesuh Khrih cu vawlei misor khamtu si dingin a rak khau khi cu. Vailamtahnak ah nunnak pe ding a rak khau khi cu. Cuti si ahcun Adam le sual zong kha Pathian na tlaknak si ko lo maw? Tiah an ka hal. Hal ding bak si. Cu bantuk biahal a halmi hna kan Laimi lak an rak ummi hi a ṭha tuk. An hal lai lo ti hi phan um ngaingai. Asinain Pathian nih Adam kha sual hrimhrim ding na ser lo. Cun sualnak an toih sual ah tluk kha Pathian hnatlaknak zong a si fawn lo. Zeicah Baibal a fiang tein kan hngalh, kan hmuh. Na ei hrimhrim lai lo ti. Cun a pin a chapmi cu nei ahcun na ei ni bakin na thi lai. Baibal kan cawnnak ah a har taktakmi biafang si thi timi kha ei ni ah Adam kha taksa thi maw tiah ka hal na thi lo asi a thlarau te thi maw tiah cheukhat khuaruah se sai lo thi an ti asi a thlarau thi a taksa nung kho nga maw ka ti tika an olok a chung cang Baibal hi thlaraulei bia si theih zong a har i kan theih rua kan rak timi zong kan thei lo. Ai nih a taksa zong a thi lo, a thlarau zong a thi hrimhrim lo. Asinan Pathian bia kha a tlolh lo. Na ei nih na thi lai a ti ning a tlolh hrimhrim lo. A ei ni bak a thi ko. Cu thi cu zei? Cucaah cun Baibal biafang cu fianter hau. Kha fianternak ṭha bik cu khaka zawn i thi timi a hmanmi biafang kha i ṭhen tinak bak si. Ṭhen a si. A ei ni bak ah Adam le Sertu Pathian cu an i ṭhen bak. Fel tein an i ṭhen. Zeicah Baibal lila cu ni zanlei sangah Pathian cu Eden dum ah va kal i Adam khuazei dah nung kha a kawl cang. Ai ṭhenmi lawnglawng an i kawl tawn. Fel tein an i ṭhen. Cucaah thih timi cu ṭhen tinak si. Bia le lampe ti atu ahhin Baibal biafang a biapi deuhdeuhmi fianter hi Laimi ca a herh tuk timi ka nunnak a um i cucaah atu i study Bible zong ka timlam i Bawipa dawtnak thawngin kan hnung thla ah khan a namtu ding Kalkata ah kan kuat cang. Atu hi Kalkata ah an nammi ukhat te kha simple ah an rak kuat i Mizoram atu hi tuzan thong ha rak phan men lai ka zum. A rau hlan ah kan sinah rak phan ding in thla kan cam. ka rak zoh lai i a palnak um lo dah kaw a ting ko kan ti si ahcun kha rak nam u kan ti lai i tukum chung hrimhrim ah hin kan hmuh cang lai tuzan i ka chimmi biafang timi a rak biapit ning aa tinmi hngalh lo a rak poi ning Nei ahcun ei nin a thi lai timi zong hi an taksa a thi lo, an thlarau zong a thi hrimhrim lo. Asinain Pathian bia tlol lo an thi ko. Cu thi ti cu i ṭhen tinak si. Cunicun Pathian he aa rak ṭhen cangmi kha Pathian he an i ton ṭhan khawh nakhnga ding caah ruat hmanh u. Kan Pathian nih thil a rak timhlamhmi a sunlawi ning hi tu zan ah kan zoh cuahmah lio si i cuticun biahaltu hna cu hitin ka leh tawn hna Adam a sual kha Pathian hnatlaknak a si na sual tinak si lo i sual ding na sermi zong a si rimrim lo Asinain philhlo Baibal nih hin kan Pathian kong a kan cawnpiakmi ah chinchiah awk a tlakmi biafang pathum a um. Pathian cu zeidah a si timi biafang pathum a um i cucu zeidah a si ti a sum. Pathian cu zeizong vialte a tuah khotu a si. Pakhat. Cucu Mirang nih hin Latin holh an i hlan i omni an ti. Omni timi cu zeizong vialte tinak si. Omnipotent an ti tikah ahcun zeizong vialte a tuah khotu, tuah khawh lomi zeihmanh a nei lomi Pathian chimnak ah omnipotent an ti. Kan Lai holh te ahcun Zeizong vialte tuah khotu. A pahnihnak ah cun Bible nih kan Pathian cu zeizong vialte hngaltu Mirang nih cun omni science Pathian hngalhnak nih ri a nei lo minung nih thil tampi kan hngalh ve khuaruahhar si minung thil hngalh ning nin ah technology a san ning te hi khuaruah har si tu zan ah phung ka chim me na ka dang da an to mun an rak ngai kho nak mai minung ni ngal nak arak re mi a ser mi thil hi khoru har si ko te asinain hi minung ngal nak ni hin ri nei Ngal khawh lomi a nei peng tinak si. Pathian ngalhnak nih ri a nei lo i ngal khawh lomi a nei lo. A pathumnak cu Baibal nih kan Pathian cu zeizong vialte ah a um khomi. Mirang nih omni present an ti. Pathian cu caan caan khat ah khuazeika paoh ah um khawh lo lak nei lo. Tu zan ah ngaitu na sinah Pathian um bantuk in ka sinah um kho. Mo. Vawlei cung dihlak ah atu caan bang in Pathian i um khawh lo nak nei lo. kha ṭha tein bia na ngai in a hngalh cu pathum lakah cun a pahnihnak kha tuzan i kan tlangtar biahaltu hna nih an hal tawnmi ka lehnak cu pathian hngalhnak nih ri a neih lo caah lei le van la chung a thil ummi vialte a ser hlan hman in Pathian nih zungzal zungzal in a rak hngalh cangmi cu zeidah a si? Van le vawlei ka ser lai. Cuti cun minung cu vawlei a um dingin vawlei lilan ka ser lai. Nunnak thawng keimah nih ka pek lai. Cu ka sermi minung nih cun ka nawl ngai lo in Satan nawl a ngai lai i sualnak ah a tlu lai timi hi Pathian nih vawle ser hlan a hngalh cang. Pathian hngalhnak nih rian ei lo. Cucaah Adam cu sual ding in a ser a si lo. A sualnak a hnatlakpi a si lo. A sual ding tu a hngalh. Pathian hngalhnak nih rian ei lo. Cu ruangah van le vawlei ser hlan ah Nangmah le keimah misual khamnak caah Pathian nih a fapa Jesuh Khrih cu vawlei mi khamtu si dingin vailamtanak a nunnak thisen sunglawi luang dingin a rak khau khi cang ti kan Bible nih a chimmi cu si Pathian hngalhnak nih rian neih lo ruangah a si ka van nolh lai mu. Pathian nih vawlei a ser hlan ah a hngalhmi cu vawlei ka ser lai i minung ka ser lai i ka sermi minung nih ka nawl a ngai lai lo ti kha felte le fiang tein Pathian nih a hngalh. a rak ngalh chung caah vawlei a ser hlan bakin cu sualnak ah a tlu dingmi mino nunnak rem ṭhannak ding caah a fapa Jesuh Khrih cu vailamtahnak ah a sunglawimi a nunnak pein a thisen luang dingin a rak khau khihmis a sunglawi lo maw ṭha tein na ruat maw? Mah cu kaa lawng lawng ahcun misual nih a nunnak i thlen, thlen khawhnak, a thar in ser khawhnak, Pathian ṭhawnnak hmual cu a hmuh khawh. Ṭha tein ruat u. Cucu si Baibal nih hrinṭhan a ti i Laimi nih hin kan bia ah a um komi nihin nih kan bia hmanh hmang duh loin mizo bia pianthar timi Pianthar ti kan hman lengmangmi hi mu a ngaingai tiah cun piantharnak zei ah a rel lotu nih nihsawh thlanglamhnak ah an hmanmi bia deuh khi si. A sining taktak ahcun. Pian timi cu Mirang holh ah fel le fiang tein born, Lai holh ah hrin. Jesuh nih Nikodemo sinah taksa in hrinmi cu taksa a si i thlarau in hrin cu thlarau a si. Na hrin ṭhan lai ka timi hi na khuaruahhar hlah. na nu nih taksa nan hrin cang asinain thlarau in na hrin lo a si ahcun thinu thlarau ram cu zeitik hmanh in na kal kho lai lo na hmu kho lai lo cu thlarau in hrinnak timi cu vailamtahnak tel loin a si kho hrimhrim lo. A ngaingai tiah Jesuh nih Nikodemo sinah a rak chim lio ah Nikodemo nih hmanung bik bia halmi kha John chang thum dal ku han an rel bal ma? Zeidah hal? Cucu zeitin a si khawh lai? Ti bak se. A sullam cu thlarau in rin na chimmi cu zeitindah rin ṭhai khawh lai? Jesuh nih a leh hlan ah ceilak tein a van sik ta i caang hran hlei thum tiang a fak takmi bia a sik hnu ah a biahalmi cu caang hlei li a leh i cutin dah le ṭha te ngai man Thlarau in minung pakhat hi a hrin ṭhan khawhnak dingah Jesuh nih zeitindah a leh? Nikodemu nih zeitindah ka hrin ṭhan khawh lai a ti lio ah khan Jesuh nih Moses nih dah ramcar ah darul a tar bantuk khan mi fapa zong hi tar si lai ruathmanh vailam ta tel lo in hrin ṭhan khawh si lo cu sa pe nai sha le ka chim kha ni na kan lai ram evangelist tampi nih thawngtha kan chim an ti vailamta nak tel lo an thawngtha kan au pi ton ka chim cia mi nol ka poi lo ti vailamta nak ai tel lo mi thawngtha chu thawngtha se lon be tha se ni na kan lai rama zar pi zinga culhana a ngai ngai te sakhan lai rama lai phin baptism tam chem zarpi zinga an chim mi hi thong tha si lovin bet tha betha ni cun thluak a thlem nunnak a thleng lo Na ruat bal maw? A ngaitu thluak cu a then ko lai. Ah, tu kan ngaih mi cu tha rak taan te ko lai. Asinain nunnak a thleng lai lo. Biaṭha nih cun khuaruahnak lawng a thlen i nunnak a thleng bal lo. Minung nunnak a thlengtu taktak cu biaṭha si lo in thawngṭha si. Cu thawngṭha cu khuazei dah rat? Vailamtahnak dah ti lo. Vailamtah hi a hram ai bunh i. Cu sakhi vailam timi vawlei cungah misual bik zong nih a nunnak a thar in ai thlen khawhnak cu kum zabu kul chungah khan vawlei cungah hin khuaruahhar tiah an ruahmi pakhat cu damiah khongsong bak a simi niki khuk an timi pa minung tha cu ui tha bantuk men lawng ah a ruatmi pa Milei remron dah an tha. Asin an kha ni ki khuk kha a nunnak a thlengtu tak tak cu Khrih vailamtahnak Pathian dawtnak si. Kan unau pawl mizo nih hin kan hnung lei ah khan la Aizawl ah kan cah lai an ti tete kan khan ter lai an ti khuaruah har thil a si Si amah Paul hrimhrim zong nih Galatia ca kuat a ṭial mi kei cu kan Bawipa Jesuh Khrih vailamtah dah ti lo cu zei hmanh kai hmai hngal pi lai lo zei ruangah cu ruangah cun vawlei ka ca khenchi a si kei zong hi vawlei caah khenhchih ka si a ti ruat tuah paul kha tluk in mi lungkhong mu a lung a khon tuk ruang ah dah ko khrihfabu ka sersat cu kha a lung a khon tertu zong ha dang se lo pathian nawlbia thiang zulin pathian lungton ai tim mi pa si azul zong azul kho bak vawlei cungah hin mu nawlbia zulhnak ah cun keimah cu dotla ka si ai ti khomi cu amah pawl lawng ka si lai filipi dal thum ka va rel u do ka tla bak soya kom lo te cu ruangah cun a rak zul kho tuk sa khan a lung a khong tuk Nihin a kan ram ah hin aw hrinṭhan a duh lomi le hrinṭhan ai har cemmi hna hi taksa in dinnak phung zul i khamnak hmuh ai timmi hna an si. Lairam ah ka din ruang a si lo na herh ruang ah kum sawm nga ka miphun sin ka kal i hrinṭhan ai herh bi ai harh bikmi hna cu a luakhong bikmi hna cu caan hmaan ten zat pi zing ai pum i caan hmaan ten thawh lawm a thawi caan hmaan ten chehra cheu khat zong a pei caan hmaan ten biak i tlang rian zong a tluan i misi fak bawmnak zong he che ai ai zuam min ha kha hna kha an lung a khong thong tha so hlan hi an i har Paul zong kha kha bak kha si asinain vailamtahnak a van hngalh fian taktak tikah cun elo ka di ai ti si ko Christian a khen si ka si sihmanhsehlaw ka nung cu sakhi vailam ta dah ti lo cu zeihmanh hmai hngalpi ding ka nei lo zei ruangah cu ruangah cun vole hi ka ca khenchi a si a sullam cu khenchi mi paohpaoh cu an cawl kho lo duh tawk in vawlei kha a cawl kho ti lo cun khat le pol i cita chim ṭan kei zong i vawlei sa khenchi ka si ka Khenhchih vevemi an i panh bal lo ti. Nangmah lawng nai khenhchih i vawlei ai khenhchih lo cun vawlei nih an panh khawh lai. Asile vawlei lawng na khenhchih nangmah khan ai khenhchih lo cun na panh lai. Asinain khenhchihmi veve cu an i panh bal ti lo. Cu nun biathli cu khuazei ah dah Paul nih a hmuh? Vailamtah a si. Vailamtah Pathian ṭhawnnak nih Paul cu a khuai cikcik. Nikodimu zong kha kha zan ah Jesuh nih Moses nih darul a tar bantuk mi fapai tar a si ve lai timi thawngṭha kha a van theih tikah Nikodimu nunnak cu a kuai ti. Johan ah hin Nikodemu hi voi thum a lang. Dal thum ah Jesuh a ton. Dal sari ah Jesuh a tan. Dal hlei kua ah Jesuh rian a tuan. Dalthum i Jesuh a ton zan i Jesuh nih vailam i tah a si lainak kong a van chimmi thawngṭha nih khan Nikodemu nunnak zong kha a rak khuai dih. Farasi pakhat, Sanhedrin pakhat, mu Jerusalem ah mirum bik pathum hna lakah pakhat, Baibal cawnpiaktu sayaci pakhat, a nunnak khuaitu kha zeidang a si lo Khrih vailamtahnak i Pathian ṭhawnnak hmual bak si Paul nunnak khuaitu zong cu bak cu si tuzan ah na hmai ah dirmi kei zong hi ka nunnak a ka khuaitu zeidang a si lo cu bak cu si nang zong kha na nunnak kha khuai a herh ve rih lai. Cu khua a si khawh nakhnga na nunnak hi hrawh a si i a thar in derh ṭhan le rem ṭhan ser ṭhan na si khawh nak ding ahcun vailamtahnak Pathian hmual Pathian ṭhawnnak a sunlawi ning hi tuzan a ṭha ten ruat law cu vailamtahnak cu Pathian nih vawlei a ser hlan in a fimnak le a khuaruah thiamnak vialte hmangin na ca le ka ca le vawlei caah a rak ruahmi si. A sunglawi lo maw? Vawlei ser hlan hmanh i Pathian nih a rak ruahmi hi ziah na ruah lo? ṭha tein zei ruang dah na ruah lo tu zan ah hin a thar in ruat law atu na umnak mun zong kan ruat vawlei ser hlan hmanh ah pathian nih a fimnak le a thil hmuh khawhnak ri a ngei lomi a hngalhnak hmangin zeizong vialte a rak hmuh a rak hngalh dih hnu ah Zeidah a ruah? Nangmah le keimah misual. Kan nunnak a rawk cikcek cangmi, a zeiti lei hmanh i kan i remh khawh lomi, a thar in ser ṭhan kha a rak timhmi si. Tuzan ah kan Lairam hna hi, atu i thim lai ah Facebook te hna hi, van kau hmanh u, Jengchiar te Hakha Post hna hi kei zong an ka zamh ve. Asinain thimnak kong hi a tlang ka van zoh vai khan hman ka rel rih lo. A rel hrim ka huam lo. Zeicah? Aw, Khrih vailamtahnak Pathian ṭhawnnak nih an nunnak a thlen lomi kan ram ah hin cu nih cun maw ram kan hruai ṭhan lai ka ruah cucaah voikhat te kum hnih dengmang Facebook ka phiat hnu ah Naite kha Study Bible print out ka tuah ka timh tik ka van on lio ah voikhat cu ca ka ṭial i dinnak nih miphun a cawisan righteousness exalts the a nation au party dah a ṭha bik lai nan ti maw a ṭha bik dingmi party cu dinnak a ṭanhtu party a si lai. Zei party zong dinnak a ṭanh lo a si ahcun zum hna lo. A hohmanh zum hna lo. Dinnak nih miphun a cawisan ahcun din lonak nih miphun le ram hi a ṭhum. Kawlram hna hi Asia ram ah ram tha bik a si nan zei ruang ah dah Asia lawng si lo vawlei cung dihlak man ah ram sifak bik ah kan i can nan hngal maw? UNO nih a ṭi hmanh a piumi ram vialte lakah Kawlram hi dinlonak ah a pahnihnak a si corruption ha. Dinlonak nih a ṭhum ruang a si kan sifahnak hi. Cutan aw zei party hmanh bawi se law an nunnak Khrih vailam tah dak ṭhawnnak nih a thlen lomi a siah cun ruahchannak um lem lo mi pahnih khat an rum lai i sifak men sifak chinchin lai Arum men rum chinchin ko lai. Cucaah Khrih vailam tahnak Pathian ṭhawnnak hi kan dihlak in pakhat hmanh bau lo in kan herhmi thawngṭha si. Pathian nih thluachuah kan pek pek ko seh. Amen.